Jal joc omaro bedo gangi nino adek obino ka neno latin timme.
Kit colcwiny ango lega? Kit colcwiny gin ma weko awer pe timme, wan co pe waribo gang. Pe dok me aryone tye ni ka dong in ikwanyo dako ni dong ikelo gang, pe dok ci imar me nongo kare me bino dok ka rwatte ki in i gangi doki. Nya eni pe tye gin mo ma nongo maber tutwal ma ka inenona. Aneno calo in iromo ngeyo cik Acholi mapol. Itamo ni tye yo mo ma i Acholi limo latin gilimo kwede? Ee, an ki tung bor kit angeyo ka latinni gimito limone in won latin ka inywal ki dako mo mm. ka ikete no an akwanyo dako ma dong ginywalo ka
ka anong ngat ca mito neno latinna mm. akwanyo latinni dok pa nene ka odok pa nene en oce onen ki pa nene kunu mano obe pe dakona ni enne obicero kunu en lapeny ni dong tye kenye kome ah. en wot pa neyo eni mm. pe itamo ni popore ni min latin aye ote latin kong pa neyo aa ah, ah, popore Gin orako wa i po opor pingo mon ki ineno kite gikwo ke o kunnu dok cako loko tamgi me cako roco keny can. Pingo? In pe ingeyo ngo ma oweko laco-ni tye ka bino gang kenyu. Pingo? Ento waco ni en tutwal-li tye neno lok ango? Latin, en pe mito gin mo apat.
Loko latin ge peya tek romo nene, ento an ki inenona pe twero timme kumeno. Pingo? En kuni ki dong o kunnu ma dong gi orwatte. i nge tam ma co ki mon mm. ki loko mapat bed dok an gin wek an ki tung bot an pa aromo kwanyo dako ma dong kinywalo ke mm. ngo kuma biromo cero cwer cwiny ma kebe eni ki cwer cwiny ango cwer cwiny ki kete ki nyi dok ti ka goyo cim ki dako na mm. ma noti ke mi roco keny eh. ki tung bot an winyo ma lero dok pud na adongo labot Pingo weko an pe amyero ni akwany dako mo keken ma ngo ma dong ngat mo onywalo ke? Myero anong ma pe kinywal kede ci akwany abed ke. Ingeyo anyim pe ngene kede anyim col ko? Kekeri ni dong tye kumeno. Madam nongo ngeyo ni in pe iye ni welo bino gang. Madam wa ka dong larre in kite in nongo iwaco cwinyi goro tutwal-li. In dong iye ki en, dong ikwany kare, iter latin bot wonne i nino adek mo, ci ibut kunnu, wek latin olo to obed bene i dyekal pa wonne. An ki tung bota pe aromo ye gineni, teka a ajuko, ee, ocito, ci dong mine ocito matwal. Mine ocito matwal, pe dong odub dong gang bota. Pingo? An pe aromo ribo dako acel ki laco aryo ma nongo yang ti woko-ni, an dong pe aromo ngeye ni ngat aye nongo co ea-ki dong.

ngatoro ko onywal kede. Yes. Pi tyen lok acel tye ni in pe romo nongo dako ma in ibi yabo wiye calo ngo bongo ma ngo e ma kikelo ki bel. Pe nonge. In pe itye ka niang gideni maber. Eyo. Awacci mm. dano kicuno ki kicuno man ini neno kicuno ini we dako laco ma tye ka nywal kede ni En ngat acel ma pe okobo laco, Ee, awacci, an bene abikwany kuman, calo nyako ma kit-ti wek ka aboli labolle. Nyako ma kit-ti atye ka bolo abola wa, inen anyaka-ni wa, ti kene pud dako matidi wa, pud pe onywal. Ee, an abikwanyo ci wabedo wa kwede. Pappa mito kodi cwer cwiny nyo calo eni-ni, ineno? Ee, lok aye-ni. Ayelo pe, wek ka angol macek, wawiny tam pa lamera. Apwoyo tutwal, wajoli twol lakwed TV. Dok kiketi ni in itye i keny ma won latinni dong naka aye obedo ki keny mo con ci pe otiyo maber tutwal, latin odong i kine. Won latinni nongo tye ka gwoko latinni ni maber, ci in bene iye ni ibigwoko macalo ma megi. Naka olok tyen obino yweyo dong obino ba, latin odwogo cen, min latinni kuca ocwalo lok ni en aye nongo itye ka lego ni ka larre. Lega otwero ki boti ni, 'En ka ibino ibed gangi, wek olo to inen latinne, inen kite ma gwok nino aryo adek mo, ci ilokke idok gire, pe ibino pi cwari. Igamo ningo?
An onongo won latin aye onongo tye ki latin ko min atin tye ka mito bino ka neno latin ma mege min atin ka tye ka mito bino ka neno latin ma mege ki gang ma mega ma nongo mito buto nino adek aye ni kong bitim pe tiyo ki ter bota I tamo nino adi ma rwatte? Nino acel keken ma nongo bene wubino pe wubuto
Kekeni in waye ni nino acel wun wungeyo kit kot me te nini? Tuk i cweyo me daa pa mon paka wa cawa angwen me dyewor ibitimo nining dong? Ah eni pe larre. Hmm. Ibiryemo lawoti woko? Pa ibiryemo ento eni dong cik pe ye pien en dong otenyo con. An dong atye ka gwokone ci dong cik pe ye enoni. Won latin oniango ni in pe iye welo gangi, in dano ma kiti rac. Otamo ni en pe ibal kuc wu i otwu. En dong ibikwanyo kari. wek icit kwene iting latin, iwot icit kwede bot mine ka ma mine tye iye. Gibed gire nino adek keken kunnu ki latin weng, wek min latin ol oto, ngwec latin oduny i kome. In miwaci ni in idong gang ikurgi kany.
Romo timme gire, ento ki i cwinya nongo an pe acwako. En tye ka penyo tamgi boti, jami eni weng cung i mitini.
Aromo yege ka pi nino acel enoni. Nino adek tutwal wek olo to latin bene omine olonge owil kede jami adada i olo to nino adek mo.
Lok eni ogamo ne tek ba ladit.
Ka in tamo ango pien wangeyo ni gini time bot ngati mo keken? Tamo ango ma imiyo gi mon luweliwa ma tye ka gwoko lutino mukene ma nongo wegi megi gipat? Tam ma amiyo aye ni ki megi litino ma gitye ka gwoko litino ma dong megigi bati tam ma amiyo aye
en aye me gwokone ka bene gubino pe gikwer ka gubino ka neno latin bene pe gukwer
pien latin in pe iromo bipoko ki minne latin pe iromo poko ki wonne.
In dong itye ki won latin, latinni of course tye ki latin mo ma bene mine pat. Itamo ni kubbe i kingi macalo min latinni kome ki won latin ma in itye kwede kombeddi. Tami nyo onongo myero ogo cim ogik kene ka cawa adi? Kenyo mere cawa mo keken joni romo goyo cim? Aa, eni aa pe ki dic mo tutwal iye pien ni Won latin romo goyo mere cim kit cawa abic me dyewor. ogo cim kit mo keken ki min latin. Kadi bed keny tye ma dong gib odwako keny eni mo peko peke pien ni latin latin pe aromo poko ki mine pe aromo bene poko ki wonne co ka cim mere mi goyone ni eni peko mo peke ogo mere cim camo pien cawa mukene two romo ture ica mo i dyewor bene ma nongo ma nongo min awon latin omyero onge. I kin wun macalo in ma itye gwoko latin pa ngati mo gi en

me goyo cim bot ngat ma onongo obedo ki laco-ni naka yam con, ci ipenyo tam keken i dek mo i meno ma cwer imaro tutwal. Iromo penyo mungene ki bot ngat ma obedo con-ni? Aa, en aye mo pe penye. Pingo?
Pien en ngeyo cwer maber ba, ma romo konyi dok ki gwoko cwer tutwal. Itamo ni iromo penye jami ma kumeno bot-ti? Ee, eni dong pe tine, pien en dong yam oweko con. Ee, en tye ka konyi macalo ngat ma cwinye leng.
An pe acwako tam meno. Ok.
Apwoyo matek. Apwod. Atye ki dako mo ma nongo naka aye obedo i keny mo macon. Kenye oballe-o. In dong wuye wunu kwede ni wugwoko latin-ni eni macalo latinwu. Co tin dong won latin dok ocwalo legane ni ka larre in omyero iye en ebin ebed gangi nino aryo adek mo inen latin kite keken. ci ilokke dok ento ibedo ki dikali mo omara ma con-ni
wacakke kenyo yes ber awinyo lapeny an nya kilwongo ni Nicholas Opio yes acung i layib railway crossing kor gar lapeny eni ki bota akwongo ki gamo lagame ni nyek co pe in laco moni ma gwok dong iweko dako moni ca ki latin onongo mite kacel wun idako ci dong kinwu balle, pe ibino ganga ka buto ganga dok nino adek ni ibiato latin. Cik pe cimo bed pa mito matwal pien enoni kelo gin ma kilwongo ni domestic violence. Goyo cim bene teretere bot dakona ma dong in iweko an dong akwanya tye gwoko pa bene iye. Ka imito goyo cim bot maroni. ma marani, ci en maro goyo cim kun lok kweda ki nyare kacel ci wakwanyo kare water latin pa neyine. Ka watero latin pa neye kibineno latin ci bene aduko wu bota. Nongo okita dong in waniang ni in pe iye welo ma kumeno gangini. Itamo ni pore ni iye gi madami ka lara okwany kare oter latin ma tye botwu eni bot laco ko obed kwede nino adek mo. Ci olokke odok kany, odwoko latin kenyo, ma nongo gin woto kacel. In idoyo, pe kur giga. Anga muwacci bo kiribo kacel ki dyel? Li-ini pe larre matwal, pien ni wang bwur ka iweko gulwango lwango camo yengo. An, an bota pe cek matwal, pien ni dakona. ma an dong atye ka gwokone ki latin pa omara, pa weko cito gang ka nyakenyo oket dok odaco ka rwatte kunnu. Mogo gigwiny laago. Pa aye tam eni, tam eni pe cek bota. Tike dong oweko kuwek matwal wek ginne i dye lyek gak i dye lyek pe gikelo paco. Naka wan angeyo latin aye tye ka kubo kinwu. Kumeno, kit war ango ma itamo ni Dako-ni ki won latin can-ni romo gik kwede. Giromo bedo ki namacim i kingi. Namacim gitwero bedo atwera bedo i wi ali ki tung bot an. Pien ni, gin a weko gikubbe cim waco gin apat, twero a ki boti lacit i cuk nyo ce orwate ki won latin macon. Ini pe larre. En won latin-ni ka miyo latinne ku cito kemb lupaoje, ku kok latin, nongo latin oromo mwaka aboro dok ter malo ocit ki latin gangi kunnu. Lokki litino dwoko kenyi bota pe cek pen ka dong dako ma onywalo cen dok odugu boti pe onywal boti. Diki mere ka dong itino ocako laro nabo poko iye ki aryo ni adok bot won latin adit adok bot won latin atidi, pe larre. So ka omito miyo wik ogikko ka moni matwal, en obed bota. Latin ka mito lokke kit olok i kinwa, ma ka nongo pwony wi latin tere ata ci dong agamo kwo. An aniang ni in cwinyi col, in pe iye wat i kin jo aryo-ni. I kin wun aryo-ni kono, in wun omaru wuromo gwenye ki cim i kinwu? Mega-ni pe col cwiny, en dong onyuto col cwinye ocon i kom dako-ni, oweko dong an dong akwany atye agwoko tere nongo ni, An pe atwero gwenyo namo cim wan wamar in, gin ango ma dok watwero nywakone? An atye ki diro me gwoko dakona kit ma agwoko dako wek iye obed yom bota. En gwokone dong ongayo en kare ca. Pe waribo gin mo dong wa kwede. Ka wanonge, wanene calo kit ma dano neno, wajalo anini i nyonyo apwii tye, atye otum. Lok koni aye abin ganga, acito alime, en olima ni, Mogo owola aneka oko.
Nongo kiketi ni peko omako meno, kiketi ni peko omako in. Gimage i police i cawa eni pe tye ngat mo keken ma tye cok kwedi. Ci omaro ongole, en tye ki ciling mo manok ma romo dongo ki ito abili ci in ikato woko. Ci waco ni, Opama, atamo ni ka larre iye wek akonyi. Bitimo ni?
Agulu odiyo otaca, otaca ni agulu pe odiyo matwal. Jo mukene ka gin me odiyi pile, gukony bot lamoni matwal. In lubinga yak odakoni romi ayinyo dyero me cako ngali keni nen kare ki ipucu ngayo an akoko dong pe twero guki ngali keni ci kinyi dok pud bale ki ket so ki boti pe lare pe lare twara two ibuc apoye matek yes